Salgytlar hakynda Türkmenistanyň bitewi kanunynda salgyt töleýjileriň salgyt tölemek baradaky borçlary beýan edilýär. Eger biz ýuridik şahs ýa-da fizik şahs hökmünde salgyt töleýji bolup durýan bolsak, onda biz öz üstümize düşýän borçlarymyzy, ýagny Türkmenistanyň salgyt kanunçylygy bilen bellenen salgytlary, ýygymlary öz wagtynda dogry hasaplap, döwlet býujetine tölemäge borçly bolup durýar. Türkmenistanyň salgyt ulgamynda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda iň bir ýeňillikli salgyt ulgamy hereket etmek bilen, bu köp ýurtlar bilen deňeşdirilen ýagdaýynda-da aýdyň ýüze çykýar. Şol sebäpli salgyt töleýjiler hem öz gezeginde şu salgytlar boýunça borçnamalaryny öz wagtynda ýerine ýetirmek zerur bolup durýar. Türkmenistanyň salgyt kanunçylygynda salgyt töleýjileriň salgyt tölemek borçlaryny ýerine ýetirmegi bilen bagly göz öňünde tutulan jogapkärçilikleri ýatladasym gelýär. Ýagny, salgytlar hakynda Türkmenistanyň bitewi kanunynda salgydyň möçberini hasaplamak salgyt töleýji tarapyndan özbaşdak ýerine ýetirilýär diýip bellenilýär. Eger-de Salgyt töleýji şu salgytlary tölemek borjuny ýerine ýetirmese, onda oňa salgyt edarasy tarapyndan maliýe jerimeleriniň ulanylmagy, şeýle-de salgyt töletdirmek boýunça degişli çäreleriň geçirilmegini bellemäge esas dörýär. Maliýe jerimeleri barada aýdanymyzda, Eger salgyt töleýji öz salgyt salýan binýatlaryny gizlemek salgydy kem hasaplasa, onda onuň şol kem hasaplan salgydynyň kyrk göterim möçberinde maliýe jerimeleri ulanylýar. Ýa bolmasa her bir salgydyň öz tölenmeli möhleti bellenilýär Salgytlar hakynda Türkmenistan Bitew Kanunynda. Şol. Töleg möhletini bozan ýagdaýynda, onda onuň her bir töleg möhleti geçirilen gününe nol ütin ýüzlenç göterim möçberinde puştmana tölegleriniň salynmagyna getirýär. Şeýle-de salgytlar hakynda Türkmenistanyň bitewi kanunynda salgydy tölemegi üpjün etmek çäreleri barada-da birnäçe düzgünler beýan edilýär. Ýagny eger-de salgyt töleýji tarapyndan, Tölenmeli salgydyň möçberi degişli wagtynda, möhletinde tölenmese, onda salgyt edaralary onuň bank edarasyna aksiýasyz töleg talapnamasyny bermek bilen, salgydy jedilsiz tertipde tutup almagy amala aşyrýar. Eger-de edil şunuň ýaly tertipde, Salyk töleýjiniň öz bank hasabynda ýitgili serişdeler bolmadyk ýagdaýynda, onda salyk edaralarynyň, ýagny salyk töleýjileriň üçünji taraplar hökmünde onuň bergidarlaryna hem bank hasaplaryna aksiýaçy töleg talapnamasyny goýmak arkaly olardan hem tölenmedik salgydyň möçberini tutup almaga haky bar. Eger-de salgyt töleýjiniň öz bank hasabyndanam ýa-da onuň algyly taraplaryndanam hiç hili pul serişdeleri gelip gowuşmasa, onda salgyt edaralary bergidar salgyt töleýjiniň emläkleriniň hasabyna salgyt töletdirmek çärelerine girişýär. Ýagny emläkleriň hasabyna salgyt töledilende salgyt edarasy tarapyndan salgyt töleýjiniň ol ýa-da beýleki emläklerine ygtyýar etmek hukugy gadagan etmek barada karar çykarylýar hem-de degişli berginiň möçberine laýyklykda şonuň emläkleriniň sanaw ýazgysy geçirilýär. Eger bergidar salgyt töleýji ýuridik şahs bolsa, onda salgyt bölümi tarapyndan gönden-göni şol emläkleri elden almak hem-de söwda guramalarynda ýerlemäge bermek arkaly Salyk bölümi tarapyndan özbaşdak geçirilýär. Fiziki şahslaryň emläklerini bolsa ýaňky Türkmenistan arbitraž kazyýetleriniň üsti bilen hak isleýiş arza bilen ýüzlenmek arkaly degişli çäreler geçirilýär. Bulardan başga-da, ýaňky salgyt tölemek borçlary bilen baglanyşykly jogapkärçilikler Türkmenistanyň administratiw kanunçylygynda-da hem-de beýleki kanunçylyklarynda-da degişli jogapkärçilikleriň bellenendigini ýatlatmak ýeri bolup durýar. Ýene-de şu ýerde ýurdumyzyň bank edaralarynyň salik-hukuk gatnaşyklaryndaky borçlary barada durup geçsek artykmaçlyk etmez. Ýagny, salyklar hakynda Türkmenistanyň bitewi Kanunynda bellenişi ýaly, bank edaralary özünde bank hasabyny açan ýuridik şahslar hem-de fiziki şahs hususy telekeçiler barada şu bank hasabynyň açylan gününiň ertesi gününe gijä galman degişli salgyt edarasyna habar bermäge borçly bolup durýarlar. Eger şu düzgüni berjaý edilmedik ýagdaýynda, ýagny habar berilmedik ýagdaýynda şol hasabyň açylandygy barada, onda şol bank edarasyna ýa hasaba gelip gowşan pul serişdeleriniň on göterim möçberinde maliýe jerimeleriniň salynmagyna getirýär. Umuman, saglyk-hukuk gatnaşyklaryna gatnaşyjylar tarapyndan şu saglyk kanunçylygy arkaly bellenýän borçlarynyň doly talabalaýyk ýerine ýetirilmegi ähli taraplar üçin hem zerur bolup durýar. Salyk töleýjileriň, ýaňky her bir salgyt boýunça bellenen salgyt döwürlerinde, salgyt hasabat döwürlerinde salgyt beýannamalaryny salgyt edaralaryna bermäge borçly bolup durýarlar. Salgydy dogry hasaplamakda ilkinji möhüm zat, şu öz salgyt töleýjiler salgyt salýan binýatlaryny, girdeýjilerini dogry görkezmek zerur bolup durýar. Eger-de geçirilýän salgyt barlaglarynyň dowamynda şu salgyt binýatlarynyň hasaba alynmandygy, girdeýjileriň hasaba alynmandygy ýüze çykarylsa, onda salgyt edaralary özünde bar bolan maglumatlaryň esasynda salgydyň çak edilýän möçberini ýa-da bellenen düzgünlere laýyklykda hasaplamaga hakly bolup durýar. Bu bolsa köplenç halatda şeýle usulda hasaplanan salgydyň möçberi adaty usuldaky öz özbaşdak meýletin Tölemeli salgytlaryň möçberinden hem köp bolup bilýär. Şonuň üçin hem salgyt töleýjileriň öz salgytlanýan binýatlarynyň girdejileriniň hasabyny dogry ýöretmekleri zerur bolup durýar. Şeýle hem salgyt töleýjiler salgyt salmak maksatlary üçin harytlaryň, işleriň, hyzmatlaryň bahalaryny kesgitlänlerinde bazar bahalaryndan ugur almaklary zerur bolup durýar. Eger-de salgyt töleýjiniň ýerleýän harytlarynyň bahasy, Bazaryň hakyky bahalaryndan ýigrimi göterimden köp pes bolan ýagdaýynda, onda salgyt edaralary tarapyndan bazaryň hakyky bahalaryndan ugur alyp, salgydy bellemäge esas döreýär. Ilatyň salgyt medeniýetini ösdürmek barada aýdanymyzda, häzirki wagtda ýurdumyzyň salgyt edaralary tarapyndan, Salyk kanunçylygyny halk köpçüligine düşündirmek boýunça degişli işler yzygiderli geçirilip durulýar. Salyk bölümleri tarapyndan salgyt töleýjiler bilen duşuşyklar geçirilýär, seminar maslahatlar guralýar, teleýaýlymlarda çykyş edilýär, gazet-žurnallarda salyk kanunçylygy barada düşündiriş häsiýetli makalalar çap edilýär. Bu ugurda şeýle-de halkara tejribesini gollanip, ilatyň salgyt medeniýetini ösdürmek, olaryň salgytlara bolan oňyn garaýşyny kemala getirmek, salgytlaryň jemgyýetçilik ähmiýetini halk köpçüligine düşündirmek maksady bilen hem birnäçe işleri geçirmek mümkin. Ýagny salgytlaryň ähmiýeti barada sosial mahabatlaryň gurnalmagy, salgyt edaralarynda programma üpjünçiligini ýokarlandyrmak arkaly salgyt töleýjilere berilýän sanly hyzmatlaryň hiliniň ýokarlandyrylmagy, Bu ugurda geçirýän işleri has-da ähmiýetli, uly bolar diýip hasap edýän. Salgyt ulgamynyň işgärleri öz gulluk ygtyýarlyk çäklerinde birnäçe möhüm işleri alyp barýarlar. Bilşimiz ýaly, döwlet býujeti döwletiň wezipelerini, döwletiň işini maliýe taýdan üpjün etmek boýunça niýetlenen pul serişdeleriniň hem-de olaryň harajat edilmeginiň, bir görnüşi bolup durýar. Her ýyl üçin Türkmenistanyň Döwlet býujeti hakynda aýratyn ýörite kanun çykýar. Şol kanunda hem gireýji bölegi, çykdaýjy bölegi boýunça pul serişdeleriň möçberi bellenilýär. Şol sebäplem salgyt edaralary tarapyndan salgyt töleýjileriň doly hem öz wagtynda hasaba alynmagyny üpjün etmek, Döwlet býujetine gelip gowuşýan serişdeleriň öz wagtynda gelip gowuşmagyny üpjün etmek ýaly wezipeleri amala aşyrmakda salgyt edaralary tarapyndan yzygiderli işler alnyp barylýar. Şeýle-de salgyt bölümleri tarapyndan Türkmenistanyň Döwlet býujetine gelip gowuşýan salgytlaryň hem-de beýleki hökmany tölegleriň hasabyny ýöretmek, hususy telekeçileri döwlet tarapyndan bellige almak, resminamalaýyn salgyt barlaglaryny, Reýd salgyt barlaglaryny, beýleki salgyt gözden geçirmelerini amala aşyrmak ýaly birnäçe möhüm işler hem öz wagtynda talabalaýyk ýerine ýetirilýär. Resminamalaýyn salgyt barlaglary bu salgyt töleýjileriň geçen hasabat döwürlerinde salgytlaryň dogry hasaplanyşyna, eger-de salgyt hukuk bozulmalaryna ýol berlen halatlaryň ýüze çykarylan halatynda degişli taraplary jogapkärçilige çekmek maksady bilen geçirilýän barlag bolup durýar. Saglyk gözden geçirmeleri bolsa saglyk töleýjileriň girdeýjilerini hem-de beýleki salgyt salynýan binýatlaryny doly anyklamak maksady bilen, şeýle-de saglyk töleýjileriň algydarlaryny, bergidarlaryny öwrenmek maksady bilen geçirilýär. Reýs salgyt barlaglary bolsa şu döwlet belligine alynmazdan telekeçilik işi bilen meşgullanýan taraplar ýüze çykarmak maksady bilen geçirilýär. Şeýle-de Gözegçilik pulhana abzallarynyň talabalaýyk ýöredilişini gözegçilikde saklamak üçin geçirilýär. Şeýle-de nagt arasatlaşyklaryň görnüşi bolan töleg terminallarynyň işleýşini gözegçilikde saklamak, bank töleg kartlarynyň kabul edilişini talabalaýyk işlemegini üpjün etmek maksady bilen, yzygiderli reýd salgyt barlaglary geçirilip durulýar. Bu geçirilýän işleriň hem öz gezeginde uly ähmiýeti bar, sebäbi hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda, Ýurdumyzda nagt-para tapgyryşyklary giňden ösdürmek boýunça yzygiderli tagallalar edilýär. Nagt-para hasaplaşyklaryň ösdürilmegi, nagt hasaplaşyklaryň bolsa azalmagy ähli tarapdan, ýagny jemi içerki önümi dogry kesgitlemekde, Şeýle-de salgyt babatynda aýdanymyzda salgyt töleýjileriň öz girdeýjilerini dogry görkezmeklerine, salgyt edaralary tarapyndan olara gözegçilik işlerini talabalaýyk amala aşyrmak hem nagt däl hasaplaşyklaryň ähmiýeti uly bolup durýar. Hormatly Prezidentimiz baştutanlygynda ýurdumyzda sanly ykdysady ösdürmek boýunça alnyp barylýan işleriň çäklerinde salgyt ulgamynda-da, Degişli işler alnyp barylýar häzirki wagtda. Salgyt töleýjileriň internet arkaly salgyt beýannamalaryny tabşyrmak işleri göz öňünde tutuldy. Häzirki zaman bazar gatnaşyklarynyň barha ilerläp barýan döwründe salgyt diýen düşünje hasam wajyp ähmiýete eýe bolýar. Şol sebäpli hem şu geljekde salgyt edaralarynyň ýerine ýetirmeli wezipeleri, olaryň alyp barýan işlerini has-da kämilleşdirmek, möhüm wezipeleriň biri bolup durýar. Biz hem salgyt bölüminiň, salgyt edaralarynyň agzybir işgärleri bolup, şu hormatly Prezidentimiziň baş tutanlygynda alnyp barylýan il bähbitli işlere, şu öz salgyt ulgamynda degişli işleri geçirmek arkaly goşandymyzy goşmak haly. Bize işlemäge ähli mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, başynyň dik.